yakarira ndiri pamaforoma nezuro yakarira ndiri kwamaforoma nezuro gore rako ratopera usina testi
ukumbonyanyesekerere kwakabatana nefoni
pane something chikuti ndifana zvakungwada hmm, chii asi wawina loto kani
better than that pane zvandada kuti chiri taiteka adzoka mumwe adzoka mugwara chaizvo come on mama i've been told here chiri tikuti a ah, andotora mwana wangu vanhu kwatete vake kwakamuendesa so atori ready for us kuti titaure
uri kumbovavarira ikwere kana mwana chokamusiya ari kwekoko pane pauchazongoda baba wake mama
mukanatsa kufungisisa chaiko chaiko isu siti takatadzira charity so tifanira kutozvinipisa paari charity totaura sevanhu vakuru
yanga siri rudu kabeta Eh, an- an- ane- ane- ane- ane right yekuita peter bcause mukanza kufungisisa zvakaitika pana chiriti mama istira chaitauriki munozviziva mama. so tofanira kutotsva kana tete vake kana hwana hama yake totaura nadzo tozvozvininipisa tita chivanhu chedu
Now you're sounding like a father.
That means I am right. Think about it, man.

wekuchingamidza ndiye akakocha chingoziva koma vamwe vedu vari kufefetererwa
mamukasei mama benard chii chikumbondirasa kudzokera mumba wangu mama munoziziva vanhu hamungambodzokeri zvinhu zvaka- ma- zvakamira mamira zvakaita

Bernard akauya kumba akandithreatena kuti ada kundiendesa kugoti so ndikuda undibetsera kutaura naye nyaya yakatiomeka shanga but my advice kana tongenisa nyaya yokotika its better kuti yoga utsvake loya rako rikumirira because isusu vana tsuro unge uchizviona ndingakumirira upavi wako
nyika ini nangu ka i'm not going to beg you kutona ndave panapa ka it means kuti i've realized my mistakes andika and then ndikutokumbira uriregerero but kana wakundiomesera ka orit nyika tell me what do you expect me to do andika youare the only person you know zoti andina mashamwari youare the only person wandinomhanyira kana ndine problem I need you nyika.
But ndini munhu umwe chete wachongo kadzinga.
Ndozviziva. Ah.

sha wafambira mwamusi wangu pawanerewe
ausatomjairero ndondovara bot okay anyway ndokuitirai cofe kana kuti drink guys anononono ah, izvo zvotivi right ndondovara hai ndikutoda hangu zvese auya kuzvitaurira anyway inishaka sati waenda kukurika handina zvakawanda vandafambira pana cheri tapaya kumba kwangu akati ndokuzotaura newe that's why ndasvika pana saka Kurupisa ndiwo aisirwa drink yako ini ndambombonza achiti munhu aisire drink. Andongotaura.
Saka usandudze nyaya yewedha zvasi umboona ndari kuisa. Ah, atiyo vatoka kuti.
Ndangova ndakuzwa.
Richerish akauya kumba. That's why ndauya chi. Panapo. Akauya kumba kandiyo kuzotaura na Benard. Eish.

Yes. Why not 4 or 5 years back? Yeah, he won't understand.
Madyiro andakaita bhuku ka. Ndakatodzidza zvekuti zvokutondiudza ka. Hapana yandakatadza kunzwisisa ipo. Ya uya ne madigiri uyu. Urombe chete mfana wangu. No.
Hapana chamukandiudza panyaya yangu ini na Charity guys. Ini ndi ndakareswa at first. Dai ndakagadzira ndakagamuchira responsibility pasina zvisi zviri kunetsa izvi.
Saka hapana kachatingatadze kuunderstand ka. Hapana nyaya ka. Eh, kana ni grade 7 chacha ndanzwisisa.
No, problem ini pano ndikudai. Ndakafamba. Ndakatomboroora in fact wakadzi two years. Tichingonesana chiramba. So, ndakazoenda kumasowe. Ndikanzi tsvaga mai mai mwana wako kutanga. At least ndizvako zvekufambira bo. Saka Ndakabuda mari dzakawanda nyika. ndaitombosenzera kujobek ndikatobvisa dzimwe mari kuti ndibvise kubranch rekujobek ndichiuya kuno kapa orit saka ukabva uyu audzwa nabianga kuti chiri taurigara kuno kwandi okaziziva sei
never mind about that ndozviziva tondoa
cha hakuna kuzopedza akadringira muzodaro kwandiwandipe aiwa ungabva wamwa zvakuda tongangwa mvura yepatepe
akangopa munhu ishaa iwewe iwewe ndogara ndikutsura uri miyenzi mane patasvika pana indava menzi ndiwe inasi menzi panapa shaka
Yo, Kadash.

Gara pasi apa timboda. Andati handisi kugara pasi. Okay, it's fine.
Buda hapo mba mangu. What?
Uri kundidzinga mba mako? Eh, wangu ndiri kudzinga mba wane chete. Ndati buda hapo mba mangu. Yanonita iketere.
Ah, handivhunduke. Munhu mupenyu.